korinto wa vumbirhi 2 from verse 5 nhlokomhaka yi nge ku rivalela ka mudyohi loko un'wana a humesile swa gome a nga khomisanga mina gome ndzi ri swanga kambe hi tlhelo rin'wana u khomisile n'wina hinkwenu ndzi vurisa sweswo leswaku ndzi nga tshuki ndzi mi tikerisa Swi lulamile loko munhu loyi a tshinyiwa sweswo hi lavo tala. Kambe sweswi mi fanele ku n'wi tsetselela ni ku n'wi chavelela leswaku a nga tshuki a dyiwa hi gome leri tlurisaka. Ndzi mi khongotela hakona ndzi ri, N'wi endleni hi rirhandzu. Ndzi mi tsalerile leswaku ndzi ta mi ndzi ta mi ringa, ndzi ta tiva leswaku xana eka hinkwaswo ma ndzi yingisa ke. Yeloyi mi n'wi tsetselelaka, na mina ndza n'wi tsetselela, hikuva na mina loko ndzi rivalele munhu milandzu, ndzi n'wi rivalele yona hinkwayo hikwalaho ka n'wina, emahlweni ka Kreste, leswaku hi nga tshuki hi kamanyetiwa ha nchumu hi Sathana. hikuva hi tiva makungu ya yena kambe siku ndzi fikeke etrowasi ku vulavula ku vula evhangeli ya kreste hambi ndzi pfule ndzi pfuleriwile nyangwa kona hi hosi a ndzi tsakanga emoyeni wa mina hikuva a ndzi kumanga tito makwerhu mhm. kute loko ndzi va lerisile ndzi tiyele emakedoniya Muapostola Pawulo ka buku leyi hi nga yi kuma ya Vakorinto wa vumbirhi yi vulavula hi timhaka ta ku rivaleriwa ka munhu loyi a vuriwaka mudyohi kumbe la nga dyoha. Nkarhi wun'wani hi ku hi vanhu vo khongela swi ri ni nga swi vula ni swi vulela kwala xikarhi ka hlengeletano ni ku, ku ri munhu loyi a nga dyoha hi ku ya hi nomo wa Pawulo la a nge, munhu loyi a vaku a dyohile swi ri loko ku ri munhu la a nga na n'wina kerekeni a nga khomisi a hi yena ntsena a khomiwaka hi tingana a ri swakwe swi la ku na lavan'wana na vona va khomiwa hi tingana hikwalaho ka yena. Va ti la ringesa ku la ku pfananisa kumbe ku basisa ku hi n'wi endlisa ku yini munhu loyiwani loko a dyohili, a tisile tingana ka yena n'winyi a tlhela a tisa tingana xikarhi ka lava a nga na vona hi nhlangano hi mikarhi leyo tala. Swi ri ni ta vulavula hi hi ku kongomisa hi vanhu vo khongela ni hi vanhu. Loko kwala mina no va ni hendi chumu lowu tisaku tingana, as mfundhisi, so swi ni tisela tingana, na vo n'wina, kumbe n'wina hikwerhu, vo mhani na vo bava, na n'wina mi khomiwa hi tingana hi swilo leswi nga endliwa hi mfundhisi. Hi n'wi endlisa ku yini vhukele loko swi te tani? Hi pfala rivati hi ku famba, u ta vona ku hi ya khongelela kwihi hi ku ya hi marito ma Pawulo. or hi n'wi endlisa ku yini pawulo u ri munhu loyi loko a dyohile kumbe a endlile xidyoho xexo swi tiveni ku a nga khunguvanyisangi yena n'winyi ntsena kumbe na xikwembu xa yena mara u khunguvanyisi nga lavan'wana hi ku tisa tingana kwalaho mi hlengeletaka kona kumbe mi va ku mi ri kona kumbe hikwalaho ka vupfumeri bya yena kumbe ka vuhlawuriwa bya yena and then n'wina mi nga kusuhani na yena hi mukhongelo kumbe hi ku khongela kumbe hi kereke a mi fanelangi mi n'wi cukumeta mara mi fanele mi n'wi endla hi rirhandzu mi n'wi kombisa tsetselelo no hi leswi va vulaka swona ni hlayi swona mosati hi vito ra yesu amen u ri n'wi endleni hi rirhandzu swi ri loko hi n'wi endla hi rirhandzu loko hi ri na rirhandzu hi tihoxa titangwini ta yena munhu loyiwani ku hambi sweswi a nga endla sweswi a nga swi endla hi n'wi endlisa ku yini ti ti ti imajineni ku ri n'wina mi ri ka situation yeleyo munhu yaloyo a nge le ka yona hi nkarhi wolowo a nga ringiwa hi sathana ha wona loko a ku ri n'wina a mi ta lava ku cukumetiwa na a nga ha khongeli kona ni ka van'wani lava nkarhi n'wani ku va ku vona va ahluli swa olova ku vula sweswi ku a a so a hi n'wi suseni xitulwini or a tshiki vubuxopo bya yena or a tshiki vufundhisi or hi nga ha n'wi veki na xitulu xa hi lava ku n'wi veka ka xona because a hi vo n'wina mi nga endla sweswo loko hi hlaya ka yohana ka eyiti from verse one siku rin'wani ke wansati un'wani ku humelela vafarisi na vatsari loko yi vulavula buku ya xikwembu a tisiwa hi vavanuna lavawani wansati loyiwani loko bibele yi vulavula kwalaho yi nge u kumile a ri ku endleni ka timhaka ta vuoswi loko a ku ri a ri ku endleni ka timhaka ta vuoswi va n'wi tisa emahlweni ka yesu yesu loko va n'wi vutisa ve ri mhakhe loyiwani hi ku ya hi nawu wa muxe A hi fanele hi n'wi khandla hi maribye swi ri swi nga endleka hi tidyele na nkarhi na loko hi n'wi tisa emahlweni ka wena hi ta hi ta vutisisa mhaka leyiwani hi ku loko ku ri nawu wa Muxe ha wu tiva but va lava ku n'wi ringa hikuva Yesu hi minkarhi leyo tala a va lava lexi va nga n'wi hehlaka hi xona kumbe lexi va nga xi tisaka ka yena ku va ze va kuma nandzu lowu nga endlaka ku va kota ku ya n'wi dlaya va khomelele ka wona. Loko swi fikile kwalaho va n'wi tisile, Mhakhe loyi, u ri Yesu ke? Mi tile ha yini mahlweni ka mina? Va vula va ri, Mhakhe, sweswi hi ku rungulelaka swona, u kumile la a ri koho swena. Ni loko ni vulavula mhaka leyi kumbe ku kombisa mhaka leyi minkarhi yo tala ni ri, Wanuna loyi a nga kumeka a ri na yena, a va n'wi tisanga, va tisi mhani loyi a ri yexe. Phela munhu a nga oswi a ri yexe, handle ka loko ku ri ku i vuoswi lebyiya byo langutisa nchumu u vo u navela. Yesu u ri u oswile sweswo, mara loyi a ku, Mu vuoswini bya vuoswi. Loko a avanyisa mhaka leyi Yesu hi ku a ri na ntokoto etlharihini, wa swi vona ku va ringesa ku lava ku endla yini. U ri ka vona, Hinkwerhu n'wina mi nga n'wi tisa kwala wa ni ku, Already se mi n'wi avanyisile hi ku n'wi tisa kwala, hi ku ya hi nawu lowu mi wu vulaka. Loko ku ri ku exikarhi ka n'wina u kona loyi a nga si tshamaka a dyoha, a vi wo sungula la a tekaka ribye a khandla manana loyiwani, hi ku ya hi nawu lowu mi wu vulaka. Kutani ke loko a vurile sweswo, yi ri Bibele a khidzama a sungula ku tsalatsala ha Yesu. A endla leswi hakunene a nga vulavula hakona, a yingisela, a lava ku vona ku i mani la a nga tekaka ribye exikarhi ka vavanuna lavo tala va nga tisa mhaka leyiwani. Mara loko hala hala wa vutisa n'wansati lowa ni ri, Wena wansati va nga ku tisa, va, vahehli va wena va kwihi? Hi ku loko ni hala hala kumbe ni rhala rhala a na ha voni munhu. Because a swi tiva, kumbe a va swi tiva hinkwavo ku loko a vule marito lama exikarhi ka n'wina loyi a nga tshamaka a dyoha a n'wi khandziya ribye a vo swi tiva na vona ku a hi vona va nga tisiwa mara na vona va na swona leswi a swi ta endla ku va tisiwa na vona siku rin'wana kwalaya hi vito ra yesu amen loko hi hlaya ka seven ku nga ri ka thirteen ka matewu seven ka matewu u ri laha loko a vulavula yesu kumbe loko yi vulavula buku ya xikwembu hi nga tshuki hi avanyisana hi ku ku avanyisa loko wena u avanyisaka van'wana ha kona na wena u ta avanyisiwa ha kona fananisa ku un'wana a nga vona xilavi tihlweni ra un'wana kumbe a vona xin'wana lexi endliwaka hi un'wana ku ri ku yi xilavi nyana mara ka yena mi kuma ku u na tsandza leswi vulaka vanhu lavawani va nga va va ri vadyohi hinkwavo ka vona mara nge tshika swa luya u langutisa swa wena hi ku leswi u avanyisaka luya un'wana hi swona swi nga endleka na wena swi kha swi fana na swona ko ku swa wena swi ta humela rivaleni. Hi vito ra Yesu. Amen. U ri swi lulamile loko munhu loyiwani o tshinyiwa hi hina vo tala kumbe hi hi- hi vandla kumbe hi vanhu lava va nga kusuhani na yena va ku khongela mara hi n'wi chavelela hi ndlela ya rirhandzu ku a nga dyiwi hi gome ni ra swi khathaleki ku munhu u endli yini it doesn't matter ni vula ku hi xihi lexi munhu a nga xi dyohaka a ri munhu wo khongela hi nga xi vulaka ku a lexi hambi nge tintswalo ta hosi kumbe ku rivalela lexi a nga fanela a nga rivalela nkarhi wun'wani loko munhu o endla nchumu ivi wu tiviwa i va a ya mahlweni a la kha wu endla hambi mi kha mi vulavula na yena nkarhi wun'wani hikokwalaho hi nga avanyiselaku makumu hi vito ra yesu amen nkarhi wun'wani hikokwalaho hi nga avanyiselaku makumu mara loko a vulavula pawulo kwala u ya mahlweni a ku Xikwembu lexi kotaka ku rivalela munhu milandzu swi ri loko hina munhu hi tshamile na yena hansi hi vulavula na yena kumbe hi n'wi kombisa hi ku ya hi nandzu lowu a nga wu tisa kumbe lowu a nga voniwa wona ivi a khomisa vanhu hinkwavo gome yena n'winyi na hina van'wana hi tshama na yena hansi hi rirhandzu hi n'wi kombisa hi ntsetselelo wa kahle ku he ndoda kumbe wena mhakhi Laha loko mi ta ta ni swo rhuketelana phakathi ka kereke, swi hoxekile. A mi fanelanga mi swi endlisa xisweswo. Ringesani ku tikhoma, kumbe sweswi hi nga swi endlisaka xiswona. Mara a hi n'wi dyisi hi nandzu, kumbe a hi n'wi endli ku a khomiwa hi gome a vha a lan'wa na kereke. Swi ri, munhu, munhu la tsundzuxiwaka loko a hoxile, a ri munhu wo vupfa, wa wu teka nandzu a wu langutisa ku swa mampela ni na nandzu. Ni kombela ku mi ni khomela ka leswi ni nga swi endla, mara a ni nge engeti. Hambi u hembela Sathana ku a wu ringiwe hi Sathana or a swi endli swihi, a swi na mhaka. mara xikulukumba hi loko munhu a titsongahata ku titsongahata i ku vulavula hi nomu wa wena u ku ni khomeleni mi ni rivalela loko ni tisile gome kumbe tingana phakathi ka leyi ndhawu leyi hi talaka ku hlangana ka wena hambi hi le ndyangwini hambi hi le kerekeni hambi hi le kwihi ku titsongahata u vulavula ku wena u endlile xo biha u swi amukela swi ri loyi u kombela ka yena rivalelo wa ku rivalela that's why na loko hi vulavula hi timhaka ta rivalelo loko hi vulavula hi xikwembu hi qovo ra xona Xi ri, Xikwembu ke, munhu loko a ta ka xona a khumbarhetile leswi a dyohaka swona, mara a kha a vula hi nomo wa yena, Hosi, ni kombela u ni twela vusiwana, xi ri, Ku hava ku ku rivalela, hi ku leswi u nga swi khoma hi mavoko hi leswi ni lavaka ku cukumeta swona, swi ri, Ku rivalela ku ta endzhaku ka loko munhu a cukumetile leswi a nga swi khoma hi mavoko. A wu ti na swo swa ha ri xikhwameni loko hi ri hi ku se ri se se hi toloverile, a swi endli hi vito ra Yesu, amen. Se ni vulela ku. Swin'wana swilo hi ta sala hi ya fana na Pawulo. Pawulo kun'wana u sale a tirhisa marito lama, a ku, Hi ku ya hi mina, ku nga ri hi ku ya hi hosi, ka tin'wana timhaka. Ku fana na timhaka ta mindyangu, a tala ku tirhisa marito ma ku, Hi ku ya hi mina, ku nga ri hi ku ya hi hosi. Mara swilo leswi a salaka a swi vula ndzhaku ka ku vula sweswo, a swi va swi vupfile. The reason why mi kuma ku swin'wana swa swona swi sale swi ya nghenisiwa na kwala bukwini kwalawani. Loko no nyika example yeleyo ya timhaka teto ta ku vulavula ka yena ka sweswo, a ya ya kombisa ku loko wansati ya tshama na n'wanuna loyi a a nga khongeriki kumbe n'wanuna teki nsati loyi a nga khongeriki mara yena a kha a khongela mara a swi tsakela ku ku ku hanya na yena swi ri nkarhi wun'wani wanuna yaloye kumbe nsati yaloye wa ku khongela a nga ha no voningisa nuna hi xikwembu hikwalaho ka ku khongela ka yena ivi mara xikwembu xi hi langutisa xi yi vona ku a yi tsariwi na leyiwani ku yi wupfini vhele a nga hetelela khongela because of mhani loyi kulukumba luyani that's why nkarhi wun'wani pawulo a ri na wona marito man'wani lama nkarhi wun'wani ma humaka ka yena mara a swi tsakisa hi ku yena se a a a julini a moyeni swi vula ku a vupfini na leswi a swi vulavula a swi ri na ntikelo yena a swi tiyi na xikwembu lexi xi swi langutisa a xi swi vona swi basile hi vito ra yeso amen mara hi lulamisisa ku yini mhaka leyiwani nkarhi wun'wani ni ni ta hetisela hi swona leswi um nkarhi wun'wani loko no va ni hoxini kwala hambi ni vulavula hlamba mi mi twa swin'wani hi mina swi hetelela kumbe swi va swona or swi va mahemuhemu sweswi mi nga swi endlisa xiswona mi tshama na mina hansi mi lava ku lava ku twisisa ku vhuku ya hi swona na vulavula ntiyiso yi ri loko hi ka eighteen ka matewu ni teka lava kumbe ni teka lava na lavaya. hi ya ka lava ni nga va hoxela hi fika hi tshama hi vulavula e vukeya e ha hi ndhawu tini mani e i va endla hinkwaswo swo mi endlela ku hamba mi tise tiya ivi mi nghena mhakeni mi ku ni tili na lava va lava um tanihi mbhoni ya mina ku va ta yingisa leswi hi nga ta swi vulavula ku ni kombela ku ta kombela ku khomeriwa hi ku na swi tiva ku ni mi dyoherile hi leswi bibele yi vulavulaka swona mara lava loko va ala yanani mi ya mi ya teka wun'wani wa mimbirhi mi vuya na yena. Tini loko va ala yi ri, Va famba na, loko ku ri ku hi lava mi khongelaka na vona hlengeletanini, because laha yi ri, Famba na yena ehlengeletanini, u ya u ya swi humesa kona, ku, Ni yile ka swimanimani ni ya kombela rivalelo, loko ndzi ta va ni n'wi hoxerile. Ni ya na timbhoni timbirhi, hi ku ya hi ku vulavula ka Bibele. Mara still wa nonoha, ene kwalaho yi ya mahlweni yi vulavula yi ku, Loko munhu a ala, a a nonohisa xisweswo, ku tsandzeka ku ku rivalela, hambileswi u nga ya u ya titsongahata ka yena, ka wena a wu hundzuki muhedeni, mara wena u ta va u rivaleriwe hi Xikwembu. Kwalaho ka 18 ka 9 yi ri, Loko tihlo ri ku dyohisa, ni xo kole u ri cukumeta loko ririmi ra wena hi ku munhu u kota ku vulavula hikwalaho ka ririmi ri ku dyohisa ri tsema u ri cukumeta leswaku swa twa ku nghena fun'wini wa xikwembu u ri xilembo kumbe u kha u nga ha voni tani ku u vona swirho hinkwaswo mara u tsandzeka ku nghena fun'wini wa xikwembu a vula yini kwalano a vula timhaka to fana tetwani ta ku nkarhi un'wana loko munhu a ha dyoha swin'wana u lemukisiwa ivi u ala u omisa nhloko swi ri u ya ku feni ku hava kun'wana laha u nga ya kona I katekau nkarhi wun'wana loko mi twa vanhu va mi tshinelela va ta va ta mi kombisa ku heyi loko se mi endla so ingaku ma dyile eyi leswi a mi nga vulavurisa xiswona la ni mi twini mi vulavurile mara mi vulavulini ingaku a swi vangi kahle va foneleni mi vulavula na vona kahle hi ku ingaku a va khomekangi kahle ni va vonile loko kereke yi huma nkarhi wun'wana mi n'wi fone munhu mi ku eyi a ni tivi loko ni vulavule ni nga vulavulanga kahle laya kerekeni mi right ke va ku a e e va mi fananisela ivi vutomi byi va kahle ku yiwa mahlweni ku hanyiwa hi vito ra Yeso amen. Mina lexi ni nga vulaka xona ku nga ri hi hosi ku ri hi mina ku vulaka Pawulo ni ri hi nga avanyiselani makumu hi nga avanyiselani makumu na switsanana ka rin'wana munhu va kola vo tirha nkarhi wo leha mi nga mi nga tivi na nchumu hi vona kumbe mi nga twi na nchumu xo biha hi vona vanhu valava mara ni ri nkarhi wun'wani mi kuma ku swi nga endleka swi ri xihundleni or va ri hava na nchumu na wun'we wo biha ku kota yesu Mara ni ri a hi fanelangi hi avanyisela munhu makumu hi ku nkarhi wun'wani sweswi ni nga fananisa hi swona swa John 8 swi nga endleka swa wena swi nga ri rivaleni mara swa lava va nga rivaleni swi la ku i nkarhi wa swona na swa wena siku rin'wana swi nga ha ni humelela ri vonile swi voniwa na hi vanhu mara a hi fanelangi hi ku tekateka hi ku cukumeta leyi Yesu loko a vulavula kwalaho ka 18 loko hi hlaya ka 18 ka 9 loko ni nga hoxi U tlhela ya vulavula marito malama ku, A ni telangi lava va nga lulama, ni tele na lava nga biha. Loko a tile kwalano, ku va n'wana va ri na ku vutisisa kumbe ku n'unun'uta ku, Hikwalaho ka yini nkulukumba loyi kasi a rhandza ku tshama na vadyohi, loko a swi tiva ku vavasati lava i swiphukuphuku kumbe vavanuna lavaya ni titsotsi, a nga ta hanya na vona? Mara Yesu hi minkarhi yo tala a tala ku yingisa a swi twa loko vanhu va vula marito ma ku fana na malamo ku, A ni telangi lava nga lulama ntsena, mara ni tele tinyimpfu leti nga lahleka, hi ku leti nge le tshangeni already se ti kona, ni timhaka leti ti ti amukerile khale mara ni tele lava nga hangalaka na misava leswaku va twa marito matatana va vuyela phakathi ka leyi yindlu and then loko hi vuyela ndlwini ya Xikwembu swi ri ku rhula ka yena ku va kona emoyeni hi ku ya hi leswi a nga rhumeriwa swona hi Xikwembu na leswi Xikwembu xi nge le ku laveni ka swona so a hi tsetseleleni hi masiku hinkwawo hi twelana vusiwana ni ri kwa va van'wani va vule ve hi ku hava nhenha eh, swi nga endleka swi ri swona mara lava va swi kotaka a hi swi koteni ya mahlweni ma hina hi swi tivaka ku na laha hi tsandzekaka kona swi nge se humela rivaleni swi hi khomisa tingana a hi swi suseni